कि ट्रैक्टर वाला के कहलिए ओनी माछ धरेला एनी धर देलकै खाली पैसा लै छै आ काम कोनो चीज नहि करै छै केना करिए नहि करिए हमर बात हाँ। बेसी बुझै छै हमर बात बुझै छै हमर बात बेसी बुझै छै कुछो नहि बुझै छै तोहर आरो तोरी भला के घुरनी वाली में सप्तरी वाली में कथी के झगड़ा है छै

हाँ, ठीक छे चल चलो चलते ना हाँ चल ये चलो चल चलो चल चलो आ रे तेरी के से बात छे ने बुझ न रहे छे केन बात तू करे छी बा आर गाम लोग सब नहीं कह लगले ना ते द्वारा करे गाम से फर्क कर पड़ते हम तो फर्क करे में सबसे पहले जे हम चंदन लगेली हाँ आ तकर बाद नहीं बुझली बात गाम घरमे जे बुलै छलियै ने कहै बाबा खाली चन्दन भेल लेकिन आँखिमे किछो नहि भेल माथामे तऽ भए गेल तोरा चन्दन लेकिन आँखिमे तकर बाद जे छै ई चश्मा लगा लेली आब केहन लगै छौ लगै छै ने तोरा से हमरा इएह उम्मीद छलै

आ तकर बाद जे तू हम चिन्हा चुका तू करे छी हमरा ले ए तोरा हम चिन्है छौ पहिले ई धिया पुता के हिल झगड़ा करै छौ धिया पुता फूल तोड़ल गेल रहे तोर बाप कहै तो तोर बेटी कहै छै जे तोर बाप के फूल छियो ई ए तोरा आर के तो वह कहबे ना तो फूल रहे हमरा नीक लगले हम कहलिए तोड़ के कपार में खोस तो नीके बात न कहल का

और हम जानै छी तू हमर दादा जे छै हमर बात ने कोई बेसी बुझि ए, नै सकै छै ए दुनिया में देखी कान खोल खोल के सुन ले हाँ हमर दादा जे छलै या दादा हाँ बुझली ने हाँ यत्ते डबल गोहाली बनेने रहे यत्ते डबल गोहाली बनेने रहे बुझली ने जे घोड़ा जे छै जब ओहिठिना सहवास करऽ लगलै तऽ जाइत जाइत जाइत जाइत अन्तिममे जाकऽ बिया गेलै ए तऽ तोरा दादा के कोन एहन नमहर गुआली रह रहे तऽ हमरा दादा के जे आकाश से पानि एको बूंद नहि गिरलै

इतिहास गवाह छै इतिहास गवाह छै हमर दादा तकर बाद हमर बाप ओना देखिए हौ हमर दादा हमरो बाप तकर बाद हौ जा कहै छी हम सएह कहै छी ओ देखै छी कहै छी गप्पी के बेटा टप्पी अरे एकटा बात कह दे जे तू कहै छी ओते बड़का बाँस है जे मेघ भूर कए देलकै कहै के मतलब ऊ तोहर जे छै बाप ने कने रे हँ। कतऽ रखने रहो बाँस रे ए तोरा दादा के यौ तेरा गोहाली रहो तो गोहाली में नहीं रखना है वाह कहे चली ओकर बाप गोर बुझे के लगलो जितलम तोहर बाप

आब की कहबै एक दुनू दुनू तेज छै आब आब हम नहि कुछ कह सकबै दुनू बराबर छी आब तऽ पैसा आब हमर भए गेलै बात छोड़ा चल जीत लगे लिए पैसा दे उ खेल को के नमस्कार दर्शक बिन अपने सब शांति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर ई नव नव वीडियो सब अपने सब देखब और अपने सबके नीक लगल तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखब जहाँ सब केहन लगल